Барыгызны да сәламлим. Без инде күптән түгел генә каталогны яптык. Инде без яңа каталогларны, каталогны планлаштырып, сезнең белән эшли башладык. Иң беренче чиратта кызларыбызны котлап китәсем килә. Сез яңа дәрәҗәләргә ирештегез, Аллага шөкер. Бик зур уңышларга ирештегез. Күпләрегез инде кечкенә генә булса да доход алдылар. Ә инде ничек доходка чыкканын инде сез менә бу юлы инде алты процентка ирешкән кызлар инде аңлагандыр. Өч процентка җиткәндә, әле бит әле без аңлап бетерә алмыйбыз, менә үзегез дә күреп торасыз, өч процент әле ул безнең бик аз сумма, безнең доходыбыз бары тик 180 сум гына, әйме, 100 балл җыйган очракта команда белән. Беренчедән инде безнең лидерларга, безгә кирәк 50 балл җыярга, калганын инде безнең Командабыз җыя. Безнең өч процент ул бары тик әле 180 сум гына. Ә менә инде алты процентка җиткән кызларыбыз инде бу бу узган каталогта алар инде әзрәк сизгәннәрдер үзләренең доходларын. Чөнки безнең менә алты процент булганда безнең бәләкәй доходыбыз 720 сум. Ләкин шулай булса да ул бит инде аяк астында аунап ятмый кызлар, шулай бит 720 сум да безнең өчен ул акча. Менә шулай итеп әкрен-әкренләп алга таба без үсәбез. Алты процент, өч процент, алты процент, тугыз процент. Әкренләп менә шулай иттереп без баскычлап шулай үсәбез сезнең белән. Әлбәттә, башта авыр сүз дә юк. Мин хәтта үзем дә бит менә башта 3 процентта гына утырдым. Минем дөреслеге нәтиҗәм дә анда булмады. Командам да алай түгел, мине күбрәк кулланучылар иде. Ә инде әкренләп менә шулай 3 процент, 6 процент Шулай итеп килә-килә генә килдем. Ике елдан соң гына әле минем менә ике ел бетә дигәндә генә минем Әкәрнәт нәтиҗәләрем барлыкка килә башлады. Ә нәтиҗә кайчан барлыкка килә ул, кызлар? Сез әгәр дә көн саен эшлисез икән, көн саен нәрсә дә булса үзегезнең әлеге челтәрле бизнес өчен тырышасыз икән, сезнең нәтиҗә булачак. Ләкин аның өчен дисциплина тотарга кирәк, көн саен үзегезгә вакыт билгеләп, үзегезнең буш вакытыгызны билгеләп, шул вакытларда инде эшләргә кирәк булачак. Йөрибез яңа каталогны планлаштырырга сезне керешик. Бу юлы безнең шундый шәп бүләкләр була икән яңа килгән кулланучыларыбызга, яңа килгән консультантларыбызга, кызлар, менә шундый шәп порошок, Экопорошок, бу безнең бер, аның бер пачкасы, өч килограмм порошокны алмаштыра, алыштыра инде Экопорошок бу безнең, һәм шулай ук пятноводитель, бик зур гына шундый пятноводитель безнең, шундый шәп, беренчедән, моны алыр өчен инде, әлбәттә, безнең яңа килгән кешегә яисә кулланучыга 1500 гә заказ ясарга кирәк, ул бик күп түгел, 20 процент ташлама ала шул заказына, әйбәт, 1500 гә заказ бирә, һәм инде икенче заказы белән Ул әлеге бүләкләрне алачак. Шулайча бүләк кулланучылар, э, консультантлар яисә бизнеска килүчеләр булса, рәхим итсеннәр. Менә, мәсәлән, минем кызлар э, яздыра инде, әмма үзләренә яисә миңа яза аласыз инде личкага. Инде кызларга шулай ук әйтәсем килә, менә узган каталогта кем э, заказ ясады сезнең кулланучыларыгызга яңа бит инде консультантлар, кыз кулланучылар килде. Аларга зинхар әйтә күрегез, э, бу каталогта алар инде узган каталог Ка заказ биргән өчен үзләренең бүләкләрен алачаклар, шуның өчен аларга 1000 сумга заказ бирергә кирәк. Э, бер мең сумга гына заказ бирәсе килми бит инде кешенең күбрәк җыясы килә шуңа күрә сез инде стартовый э, бүләкләр турында да аңлатыгыз мисал өчен бер меңгә генә заказ бит инде ул әз аның инде егерме процент ташламасы да бар шуңа күрә күбрәк заказлар була икән аларның алар әле стартовый бүләкләрен дә алыр ә стартовый бүләкләр турында сез инде беләсез мисал өчен инде анда менә беренче э, шагка беренче адымнарыбыз өчен шундый бүләк мисал өчен анда 99 сумга чыга, кайсыдыр 299 га чыга, шуңа күрә менә ул бүләкләрне дә белеп карап китсәгез, үзегез алматы булсагыз, новичокларга яме, яңа килгән кешеләребезгә бик әйбәт була инде. Чөнки шундый кыйммәтле товарларны алар бик арзан бәягә генә шундый стартовый стартовый шартлары өчен ала алачаклар. Менә мин үзем дә кергәндә барлык стартовый адымнарымны үттем, кызлар. Минем өчен ул бик, э, ничек дип әйтим инде, табышлы булды, чөнки шундый зур-зур наборлар, и хәзер, хәзер дә әйбәт наборлар, алар үзгәрде әзрәк аның наборлары. Шундый күп духилар алдым мин, теге туганнарга бирдем, якыннарыма бирдем, э, үземә калдырдым, бик рәхәтләнгән идем мин шулай. Бик әйбәт ул. Аннан соң кызлар әйтеп китәсем килә, менә безнең менә шушындый купоннарыбыз бар. Купоннар инде шундый яхшы скидкалар бирә, ләкин аларны чагыштырып карарга кирәк каталог бәяләреннән. Башта корзинага кертеп карыйсыз, үзегезгә кирәк товарны, әйме? Анда ничә сум икән карыйсыз. Аннан соң керәсез инде икенче шагыбызга, э, корзинкага җыйганнан соң, әйме? Һәм э, инде күрәбез без шушы купоннарыбызны, купоннар белән алып булачак. Мин сезгә дә аңлаткан идем, инде группада купонный карта дигәнгә керәсез дә. Анда инде сез э, барлык товарларны күрәчәксез. Ул бик җайлы гына, список бик зур, сез аны төрлечә карый аласыз. Мисал өчен, анда, мәсәлән, өстен аска төшерергә була, мәсәлән, кыйммәтле бәядән арзан бәягә кадәр, яисә киресенчә, арзан бәядән кыйммәтрәк бәягә. Духилар алырга була, менә, чагыштырып карагыз, корзинага кертеп карагыз башта мондый товарларны, аннан соң купон белән булган товарлар, кайсысы арзанрак, кайсысы да сезгә, ничек әйтим, табышлырак сезнең өчен, әйме, шуны сайлыйсыз. Ләкин мин сезгә шуны әйтәм, менә мин парфюмерия карадым, бик арзан чыга, кызлар, һәм кайбер башка гигиена товарлары. 50 процент ташлама белән бик яхшы. Кемнәр менә узган каталогта бик күп заказлар ясады. Гомумән алганда 999 сумнан монда күпмедән заказ ясаучылар өчен идең безнең. Бик күп купоннар алдык, мин үзем дә бик күп купоннар алдым. Э, шуңа күрә кулланып калыгыз бу купоннарны. Ул менә бик э, әйбәт, бик ничек дип әйтим, сезнең өчен дә, гомумән алганда бүләкләр өчен дә бик шәп табышлы әйберләр монда. Ярат кызлар, әйдәгез без сезнең белән тиз генә планлаштыру ягын карап үтик әле. Бу безнең 8-ннән алып 20-се, 28-нә кадәр икән. Бу безнең каталогаймы? Монда бик күп акцияләр, кызлар, көн саен безгә эшләргә кирәк. Ничек без эшлибез сезнең белән? Әлбәттә, без беренче чиратта сезнең белән план ясыйбыз. Безнең бу каталогта һәрберегезнең планы булырга тиеш. Менә блокнотыгызга язып куегыз. Каталог номер 7, әйме? План. Яисә максат дип язып куясыз. Цель дигәндә әйтмә. Мәсәлән, сез 3% икән, 100 язарга тиешсез. Минем, мисал өчен, цель 6%, 200 баллов. Ә кемнәрнең инде 6% булды, сезгә инде беренчедән надо удержаться, шушы шушы дәрәҗәдә калырга тиешсез, шушы званиегызда, әйме? Икенчедән, сез тагын да үзегезгә максат куярга тиешсез, тагын да 200 баллга арттырырга. Әлбәттә, сез 9 процентка хәтле җитә алмаска мөмкин сез, ә бәлки кемдер ул тиз балда эшләр әйме үзенең командасы белән. Шуңа күрә сез шулай ук монда ук максатыгызны куегыз, 6 процент белән генә тәмамламагыз, 200 балл белән генә. Мин бу ката узган каталкта 200 балл җыйган булсам, мисал өчен, әйме, бу каталкта команда белән мин 400 балл җыерга тиеш дип, шулай дип язып куегыз. Яисә 9 процентка ирешергә тиешбез, тиешмен дип инде шулай дип язып куясыз да. Һәм инде сез әкренләп сез әкренләп шулай итеп яза башлыйсыз э, әлеге максатка ирешер өчен сез нәрсә эшлисез беренче атнада менә мисал өчен анда ничәсенә башла сигезнә уже менә бүген ничәнче ничәнче көн бүген бүген ничәнче көн кызлар икенче көнме менә беренче атна первая неделя дип язып куйдыгыз сез бу атнага нәрсә эшлисез сезнең бу атнага нинди максатыгыз Беренчедән, сезнең язасыз бу атнага максат. Ул максат нинди булырга мөмкин? Мисал өчен, мин бу бу беренче атнада 50 балл җыярга куйдым дип яздым үземә. Мин, кызлар, 80 балл ясадым. Әле бүген икенче көнә көн каталыкның, менә мин авылдан килдем бүген, әйме, минем бер зур бит шундый А4 бите, ике ягы да тулы. Шансым юк, авылдан җыеп килдем заказами. Минем инде беренче атнага максатым иде 50 балл җыю, әйме, бу атналык максат. Бар каталыкка максат, бар безнең атналык максат һәм инде көн саен эшли торган эшебез бар, планыбыз бар. Мин, димәк, куйдым үземнең максатымны һәм мин менә бу атнада 50 балл ясарга тиеш. Ничек тә мин ул 50 баллны ясарга тиеш. Кешеләрдән заказ. Мин инде җыеп килдем заказларым. Күп синдәшләр дә күчерде. Кайчакта инде үземә дә түләп торырга дип түр килә кешеләр өчен, аннан соң бирәләр акчаларын. Менә анысын алыш-биреш йөртер өчен, анысында менә сез запас акчаларыгызны түләп торасыз, аннан соң кешеләрдән җыя аласыз инде. Үзегезгә примерно да 5-6 мең булдыра аласыз, кызлар. Куеп тора аласыз үзегезнең счетыгызга. Алмаш, тилмәш шулай итеп ул акчаны йөткәнде дә бик әйбәт. Но минем инде хәзер доходым бар. Шуңа күрә мин шул доходларым белән файдаланам. Сезнең дә киләчәктә шулай булачак, Алла бирса. Ярый, киттек алга таба. Хәзер бит инде без атнага планыбызны куйдык. Мисал өчен, подуем 50 бау ясарга тиеш. Чөнки беренче атнада заказ ясарга кирәк. Алга таба безгә бит инде эшләргә, эшләр өчен. Көн саен эшли торган эшләребезне язып чыгабыз. Нинди эшләр башкарабызбыз, сез аны беләсез. Иң беренче чиратта без клиентский чатта эшлибез. Клиентский чат ничек бара? Сез клиентский чатта үзегезнең аудиториягез белән эшлисез, аны сез эшли беләсез, тәртипләрен аңлыйсыз. Безнең клиентский чаттан карап эшлисез, дублир итәсез дип әйтәсе килә инде. Аннан соң инде сез алган товарларыгыз белән уртаклашасыз, розыгрышлар үткәрәсез, үзегезнең клиентский чатларыгызда лотереялар үткәрәсез. Гомумән алганда, сез аралашасыз. Видеолар куясыз, видеообзорлар язасыз. Аннан соң инде без клиентский чаттан кала статуслар белән эшлибез, историяләр белән эшлибез. Статуслар WhatsApp статусында безнең һәрвакыт көн саен коллажлар була. Көн саен коллажлар куябыз инде без, әйме? Шушы коллажлар ярдәмендә без заказ җыябыз. Үзебезнең шәхси личный оборотыбызны язабыз. Аның безнең 50 бал булырга тиеш. Әлбәттә, тиеш дип кенә түгел, гомумән алганда арттырсагыз да бик әйбәт. 100 бал булган очракта сез VIP стаж, VIP стаж була сезнең. VIP стаж нинди очракта була, аның турында мин кирәк булса аерым да сөйләрмен. 100 балл булган очракта, безгә компания үзе дә яңа консультантлар бирә башлый, ул бик шул кадәрле бик әйбәт статус диясем килә, чөнки 70 процент скидка аласыз, сез ташлама аласыз, бу билгеле бер товарга имя списоктагы, һәм инде сезгә компания новичоклар бирә, шулай ук сезгә яшерен распродажалар да күренә башлаячак. Ул бик шул кадәрле, менә әйтәм ич инде, әйтеп бетергесез шәбәбе юк. Шуңа күрә онытылыгыз 100 балл язырга, өченче каталогтан соң 100 балл ясаучылардан китә инде андагы галәмәтләр кызык. Менә, ярый, сез мисал өчен ясыйсыз бу атнада каталог бу каталогта инде бу атна беренче атнада инде заказлар белән эшлисез э, көн сайын клиентский чат статуслар дип бит инде рекрутинг социаль челтәрләрдә рекрутинг анысын инде алмыйсыз менә безнең обучение барага кемнәр обучениедә барсыз ул обучениене шулай ук карагыз обучениедә без рекрутировать итәргә өйрәнәбез без э, вконтактеда эшлибез без эшлибез ватсапта без эшлибез телеграмда без эшлибез э, инстаграмда менә кем кайда эшли одноклассникта әйме менә әйтеп бетергез сез ул социаль челтәрләр кем бөтенесендә алырга тырышабыз кемдер ютубта да эшли мисал өчен мин ютубта эшлим шулай ук Менә бик күп социаль челтәрләрдә без эшлибез. Менә без көн саен безнең шул булырга тиеш. Мәсәлән, ВКонтактеда мин уже бүген эшләдем рекрутинг, рекрутинг булды өемә, мин галочка куйдым. Одноклассники галочка, менә шулай итеп көн саен эшләп барам. Рекрутинг нәрсә икәнен беләсез, кешеләр белән аралашабыз, кешеләрне чакырабыз. Көн саен безнең, үзегез беләсез, ничә чакыру булырга тиеш кешегә, 50 бизнес предложение яисә 100 бизнес предложение. Менә сезнең шушы максатка карый. Көн саен шуларны эшләп галочка куеп барабыз кызлар. Менә бу безнең көн саен эшли торган эшләребез булды. Максат куелды. Каталыкка максат без шундый дәрәҗәгә ирешергә тиеш. Беренче атнада без 50 бал ясарга тиеш. Хәм шушы 50 балны ясар өчен нәрсәдер бер эшләргә тиешбез. Коллажлар ясыйбыз көн саен, әмма кем, кем ясый белми, мин аның видеоларын җибәрдем. Әгәр дә белмисез икән, мин яңадан сезгә аңлатам кирәк булса, кем белми инде. Булган коллажларны кулланабыз, әйме? Шулай итеп без шәхси заказларыбызны җыябыз хәм инде, әлбәттә, 50 смс чакыру ясыйбыз, кызлар. 100 смс чакыру булса тагын да әйбәт, чөнки сезнең нәтиҗәгез булачак. Шулай ук э, безнең әлбәттә һәр атнада бер максатыбыз булырга тиеш, бер яңа кулланучы яисә консультант табу. Бу инде бик мөһим. Бер булмаса ике дип яза аласыз. Ике дип ясагыз инде сез шушы максатка ирешергә тиеш бу атнада. Ярый, беренче атнабыз бетте. Күчәбез икенче атнага, язабыз икенче атнага куябыз максатыбызны. Нинди безнең максат? Безнең бу атнада заказлар җыелды, новичок булмады мисал өчен, рекрутинглар булды. Монда да нәкъ шулай көн саен эшли торган эшләрегезне язып чыгасыз. Бу атнага, әйме? язып чыгасыз да инде сез э, мәсәлән бу атнада беренче атнада 50 баллыгызны эшләдегез икенче атнада тагын 50 балл язасыз мисал өчен әмма кемнәр 100 балл ясыйсы килә әгәр дә ул инде сезнең башка заказларыгыз икән ну сез җыясыз көн саен заказ шул коллажлар буенча инде алга таба барасыз башка балларны ясыйсыз 100 э, балл ясасызмы да 150 балл ясасызмы анысы сезнең э, инде эштән тора инде ничек эшлисез ә былай чынлыкта без 50 балл ясарга тиеш калганын безнең команда ясарга тиеш Һәм икенче атнагызны сез инде шулай ук язып төшәсез. Икенче атнада безнең шулай ук рекрутинг, ансы көн саен эшли торган эшләр бара. Ләкин сез икенче атнада инде башка төрле максат куясыз. Узган атнада сез 100 балл эшли дигәнегез, 50 балл яисә әйме, ә бу атнада инде сез кулланучылар яисә команда белән эшләү дип куясыз. Команда белән без ничек эшлибез? Мисал өчен, мәсәлән, Инсия узган каталогта ничәдер кеше чакырды, әйме? Чакырды инде бу кешеләрен. Бу кешеләр бит инде бернәрсә белмиләр. Син инде бу кешеләргә хәзер әйтеп чыгарга тиешсең, бу каталогта сез заказ ясарга тиешсез, дип әйме? Мин инде аңа дип әйттем бит алдарак, шундый-шундый суммага һәм сезгә подарок килә дип, менә бүләк килә дип. Шулай ук стартовый шаглар турында аңлатырга тиешсең, бу син новичоклар бит инде, менә шул. Аннан соң алар бит инде хәзер алдылар беренче заказларын, кемнәр беренче заказ алган, ул кешегә әйтәсең, менә бездә шундый-шундый мөмкинлекләр бар, менә бөтен, ничек дип әйтәм инде, нигезен аңлатып чыгасың. Әгәр дә кызыксынсаң, мин сиңа аңлатам, дип инде. Юк, юк, мин кулланучыңа булып калам, дим, ярар, ярар, мин бернәрсә әйтмим, дип инде, шулай иттереп, без аңлатып чыгабыз. Каталог җибәрәбез, э, яңа каталог җибәрәбез, акцияләр турында әйтәбез. Менә шулай итеп без үзебезнең яңа килгән новичоклар белән эшлибез. Әгәр дә инде сезнең күптәннән инде командагыз бар икән, команда белән без көн саен эшлибез кызлар. Ә хәтта план куйганда да рекрутингның да, ВКонтакте да суда дип шайтып язабыз инде без. 50 смс, 100 смс дип. Ахырда һәрвакыт көн саен сезнең максатыгызга куелырга тиеш. Команда белән эшләү. Команда белән эшләү ничек бара? Кемнәрнең менә командасы бар, алар инде үзләренә группа ачалар. Мисал өчен, менә минем Фаберик дигән группам бар, кызлар күбегез утырабыз, ул сезнең информационный группа. Информационный группа безнең безгә ни өчен кирәк ул? Без анда акцияләр, розыгышлар турында хәбәр итәбез. Әгәр дә минем кабинетта сезнең кешеләрегез утырмый икән, сез үзегезгә шундый группа ачыгыз. Һәм менә мин нинди информация куям, менә иң кирәкле әйберләр, акцияләр турында, компания яңалыклары турында, розыгыш турында сез шунда үзегезнең командага әйтеп барасыз. Менә шундый сез көн саен эш алып барырга тиеш. Тора-бара сезнең әлеге группадан потребительләр арасыннан лидерлар килеп чыга башлый. Ул вакытта инде без сезнең белән аерым аралашабыз, аерым сөйләшәбез. Шушы потребительләр лидерларга әйләнә. Лидерларга әйләнгәч инде без аларга аерым лидерлар группасына аларны кертеп, без бергә менә сезнең белән эшләгән кебек эшли башлыйбыз, кызлар. Менә шулай итеп без икенче атнаны команда белән эшләү не алып барабыз. Команда белән эшлибез һәм без команда белән максат куеп эшләргә тиешбез инде бу атнада. Онытмыйбыз, кызлар, безнең көн саен эшли торган эшебезне тагын бер кат кабатлыйм инде, рекрутинг, статус, чкленский чат, алар көн саен бара. Һәм менә бу атнада да без, мәсәлән, ике консультант табырга тиеш, ничек тә булса табырга тиеш. Өченче атнабыз башланды, өченче атнада инде э, шулай ук без көн саен эшли торган эшләребезне галочка куеп барабыз, эшләгәннәребезне, әйме? Нәрсә эшлисен, сез барыгыз да беләсез. Галочкалар куеп бардык һәм өченче атна безнең нәрсәгә корылган? Сезнең алыста кемнәр бар? Бөтенесенә дә кайчан каталог тәмамлана, нинди акцияләр бар, онытмагыз дип инде, яңа килгән кешеләрегез булсын, һәрберсенә яңадан шуларны әйтеп чыгасыз, менә шундый бүләкләрегез бар дип инде, онытмасыннар өчен. Шулай иттереп, менә яңадан барысын да карап, барлык үзегезнең астагы структурагызны тикшереп, барысына да напоминать итеп, урыс әйтмешли, әйтеп чыгарга кирәк була. Шулай ук, әгәр дә сезнең балаларыгыз җитми икән, яисә сез үзегезнең куелган максатыгызга ирешә алмыйсыз икән, әйме, инде менә бу атнада бик көчле итеп эшләргә кирәк, кызлар. Мәсәлән, Әгәр дә сораулар туа икән, ничектер сез максатка ирешә алмыйсыз, әмма аның өчен миңа языгыз. Кызлар, без аны бергәләп хәл итәрбез, бергәләп ничегрәк алга таба барасын сөйләшербез сезнең белән. Шуңа күрә куркып калмагыз, һәрбер атнада максат белән эшләгез. Һәм менә соңгы атнада аеруча инде бик эшләргә туры килә. Анысы турында да без сезнең белән сөйләштек. Планирование каталогыны беләсез сез һәрберегез дә. Ничек дип әйтим, кызлар? Планыгыз булмый икән, каталогка планыгыз булмый икән, атналык планыгыз булмый икән, көн саен эшли торган Э, планыгыз булмый икән, монда э, нәтиҗәгә ирешеп булмый. Менә мин беренче көннән шулай эшлим, шуңа күрә генә минем э, нәтиҗәм бар, кызлар. Монда, әлбәттә, ничек дип әйтим, золотые горы я вам не обещаю дип әйтсем киләме. Монда монда озак барасың. Ләкин менә каталог саен шулай итеп эшләп барсаң гына, нинди дә булса, дәрәҗәгә дә, нәтиҗәгә дә ирешеп була, кызлар.